Кунакханәбезгә рәхим итегез, Болгар радиосының баш мөхәррире, коллегабыз Илфар Кәримов белән әңгәмә корабыз. Хәерле көн, Илфар исәбез. Хәерле көн, Илфар. Хәерле көн. Илфар, менә көзен театрлар яңа сезон башлаган кебек, радиоларда инде җәйге ялдан җыелган тыңлаучыларына яңа программа әзерлидер, әлбәттә. Болгар радиосында нинди яңалыклар бар икән? Дөрестән дә, тәбигать яз көне яңарса, радио-телевидениедә әлеге яңарыш көз көне күзәтелә. Беренче октябрьдән Болгар радиосы да Яңа сезонга чыкты. Безнең инде дулкыннарыбызда яңа тапшырулар барлыкка килде. Иң беренче без радиотыңлаучыларны иртәнге чәй тапшыруы белән уятабыз. Алар моңарчы иртәнге җидедән унга кадәр сөйләгән булса, хәзер инде иртәнге алтыдан ук эшкә керешәләр. Турыдан-туры эфирда, радиотыңлаучылар белән аралашып, аларның кәефен күтәреп, аларны йокыдан уятып. Чәйләр иртәләгән була инде. Чәйләр иртәләде безнең, әйе. Хәзер инде алар менә шулай дүрт сәгать эфирга чыга. Шулай ук без кич белән. Халык эштән кайтканда да аларны өйләренә озату максатыннан WhatsApp шоу дигән тапшыру башлап җибәрдек. Монда инде өч егет кичке алтыдан сигезгә кадәр көн дәвамында булган яңалыкларны сөйләп, шаяртып, кызыклы форматта менә шулай машинада радио тыңлап кайтучыларга күңелле эфир оештыра. Ә инде тапшыруларга килгәндә, радиотыңлаучыларыбыз яхшы беләдер, моңарчы безнең дулкыннарыбызда бер сәгатьлек озын тапшырулар бар иде. Ул да булса Тормыш алифбасы, Нокта тапшыруы, шулай ук инде хак дин тапшыруы, алар күбесенчә кич белән, тугызда, бер сәгатьлек форматта чыгалар иде, хәзер инде без тыңлаучыларга җайлырак булсын өчен, аларның вакытын кыскарттык, ләкин алар эфирга ешрак чыгачак. Әйтик, шул ук Нокта тапшыруы, бу инде халыкка юридик консультация бирү, аларга ярдәм итү, ул көнаралаш чыгачак, ләкин инде биш минут форматында, сорау-җавап форматында. Чөнки хәзерге вакытта, менә шушы ритмлы заманда бер сәгать буе радио тыңлап утырырга кешенең Мөмкинлеге дә юктыр, теләге дә юктыр, ә инде менә шушы кыска форматтагы тапшырулар күбрәк игътибарны җәлеп итәр, аларны тыңлаучылар күбрәк булыр дип уйлыйбыз. Телевизион сюжет форматына якыная инде, озынлыгы буенча. Дөресен, хәзер менә теге тикшерүленнәр күрсәткәнчә, радионы 7-15 минуттан артык кеше күбрәк тыңламый. Чөнки һәрбер кеше кайдыр ашыга, кемдер эшкә, кемдер ашарга пешергәндә дә бит инде сәгатьләр буе радио тыңлый алмыйсың, игътибар башкага юнәлтелә. Шуңа күрә инде без тапшыруларны менә шушы кыскарак форматта эшләп карарга булдык. Димәк, челтәрдәге үзгәрешләр шулар белән бәйле башлыча? Әлбәттә, яңа сәхифәләр барлыкка килде. Безнең инде Болгар радиосы ул барыбер гореф-гадәтләребез, йолаларга йөз тотып эшли. Әйтик, сүзлек сәхифәсе. Биредә инде без төрле кулланылышта сирәк очрыли торган татар сүзләренә аңлатма бирәбез, аларны нинди җөмләдә кулланырга була. Айгөл Хәйруллина әзерли әлеге тапшыруны. Шулай ук Айгөл Хәйруллинаның менә сәхнәдә эш дигән тапшыруы кабат радио эфирында инде ул бара иде. Моңарчы әле ул зәңгәр экраннарда да чыга иде ТНВ каналында һәм инде октябрь аеннан ул кабат ТНВ каналына әйләнеп кайтачак. Менә шулай Болгар радиосы студиясендә төшерелгән тапшыруны инде Тамашачылар да телевизордан да күзәтә алачак. Тамашачыларыбыз зарыгып көтәдер инде, минем уйлавымча, концертларына. Ул мәсьәлә дә ничек элек? Чынлап та, менә пандемия вакытында ярты ел диярлек бер җирдә бернинди концерт та үткәрелмәде һәм Болгар радиосында апрель аенда булырга тиешле концерт үткәрелми калды бит. Дөрестән дә, моңарчы безнең ай саен диярлек концерт була иде һәм менә шушы пандемия башланганнан соң инде концерт дигән сүзне гомумән онытырга туры килде, сагындырды. Безне генә түгел, тамашачыларны да дыр. Без март аенда, апрель башында әзерләнә идек Чаллыга барырга Үткәннәр сагындыра дигән концерт программасы белән. Һәм ул концертны без күчердек утызынчы октябрьга. Менә Аллага тапшырып, башлап карыйбыз, утызынчы октябрьдә инде без Чаллыга җыенабыз. Шулай ук безнең көтеп алынган ел вакыйгасы, ул Болгар радиосы милли музыкаль премиясен тапшыру тантанасы. Аны да без планлаштырабыз. Инде уникенче декабрьдә без кабаттан тамашачылар белән, тыңлаучыларыбыз белән Пирамида концертлар залында очрашырбыз дип уйлыйбыз, өметләнәбез. Өметләнәбез. Алла бирсә, шулай булсын иде инде. Иншалла, шулай булсынырга насыйп булсын. Рәхмәт. Радиода һәрвакыттагыча эш кайный. Без сезгә уңышлар телибез. Тыңлаучыларыгыз көннән-көн артсын. Рәхмәт бик зур.
Студиябездә кунакта Болгар радиосының баш мөхәррире Илфар Кәримов булды. Кунагыбыз белән саулашабыз, тапшыруыбыз үз эшен рекламадан соң дәвам итәр.